Khumalo. Executive Mayor in absentia. Mayor va Greater Giyani Zinjiva Hlungwani. Aka Prime Minister va ka Gaza ku nga Ndabezitha SDW Numalo. aka hosi BC Nxumalo aka tihosi hinkwato leti nga laha ta ka Gaza eka xipikara xa masipala wa Giyani khansela Maswanganyi tikhanselara hinkwato leti ti nga kona la aka mfundhisi Mkhatshwa na vafundhisi van'wani lava nga kona aka tin'anga hinkwato ta xintu aka tatana James Xikwambana Manejara wa MLFM, tinqambi hinkwato leti nga kona kusuka ka leta khale va tatana Mthombeni na va Buti Elias ku ta ka lava va ha ri ku vatsongo hi ku a va ringani hi swiyimo swa vona na hinkwavo vanhu lava nga kona la mina ni tele ku hlayanyana matimu nyana hi ku komisa hi ku matimu ya ka gaza ma tata tivholomu na tivholomu ta tibuku leti nga kona a ti-library so hi lava ku hlamusela ku ri hi ta twisisa ku ri loko hi ze hi ta hi ta fika la namuntlha hi hina va mani hi ta hamba hi ti tiva kahle kumbe ho tsundzuxana ku hi hina va mani hi ku ntwa hi vitanana na hi mavito ya ti-double barrel ku machangana vatsonga ingaku n'wansati loko a tekiwile va ku mavasa maswanganyo um a ku na rixaka leri nga na double barrel name rixaka ri na vito rin'we a yi se tshama yi twiwa ku mithethwa zulu vo va mazulu ma helelini va biwile va biwile na le vavhendeni ku hava ku ye xona kumbe yini yini vhene se swi la ka hina la se hi la ku swi veka kahle hi swi basisa ku na lava nga ri kona mi ya va byela hi ta va hi nga vulavuli hi munhu laha mi nga ku heyi a va vulavula hi wena leyi hi ta va hi vulavula hi matimu ya machangani lama ma vulavulaka xitsonga xitsonga i language a ku na rixaka leri ve nge hi vatsonga hi twanana kahle loyi a nga sungula rixaka leriwani i sochangana manikosi loyi a huma aka clan ya ka Ndwandwe aka Ndwandwe Kingdom laha namuntlha ku nga part ya KwaZulu-Natal leri rixaka leri a ri fambisiwa hi hosi Zwide Kalaka sweswi vinyi va swona va kha va swi hlamusela lava nga mu amukela na mfundhisi hi ku i vo vinyi va kona loyi soshangani loyi a ri mulwi wa tinyimpi le aka kingdom liya ya ka zwide ku vi na tinyimpi leti mi nga titwa va ku i ta mufecana hi nkarhi walowuya laha kingdom leya ka ndwandwe yi nga heta yi hluriwa yi wela ehansi aka mfumo wa xaka Hiloko man'wana mandwandwe va ala ku wela ehansi ka mfumo lowuya, va ku, Hina hi nge fumiwi hi loyiwa. Hiloko vangoni vo tala va hangalaka hi nkarhi walowuya loko mi ta twa ku ri ku ve na va Mzilikazi ka Mashavani, ku va na va Zwangindhava, va Cava na van'wana na van'wana vangoni la a va ri kona. Hiloko Manikosi na yena a huma hi ya yena ndlela a kongoma en'walungwini. Loko a ri ku fambeni na masocha ya yena, hiloko a ta a ta fika aka mfumo, a fika a kuma va ka N'wamatibyani va ka Malungani hiloko a va khonzisa va wela ehansi ka yena. Hikwalaya ka xikarhi ka 1820 na 1825, Soshangane a ba hi tlhari a ku nga se va na swibamu, na loko swi ri kona swo va na vanhu vatsongo, a ba Manyisa, a ba Malungani tanihi laha ni nga vula. a ba xirinda mahumani a ba na vakantele loko wo ze i biwa hi tlhari hi nkarhi walowuya van'wana va tekiwa va va mabajwa ku tekiwa vavasati na swihlangi vavasati na swihlangi a va dlayiwi nyimpini loko nyimpi yi hela vo ta va phakiwa vanhu tijenerali ti titlonya hi vona ku meni lava loyi loyi sasekini kumbe loyi mayimelo ya yena a ni vanhu a va fani swiyimo swa vona swa hambana na ti-choice ta vanhu a ti fani un'wana na un'wana i na flavor ya yena so a va to tshama va ku ruru sweswi mi nga tshamisa swona se nyimpi yi herini un'wana na un'wana ti langela va yena ti fambela na vona ivi swihlangi swi cinciwa na mavito na swoho swi nga ha vitaniwi na mavapapa wa swona so va biwini vanhu lava mi ti yingisela hinkwenu swivongo leswi nga tala laniwani hi ku mi ta suka minduku mi ya lava ku tlema swin'wana ku ve mi biwini hi va 1827 hi luya soshangani hi vona a landza vakomati lava va tshamaka ngopfu ku halaya va koma ti-river n'wina loko mi tiva hi ya hala va mpumalanga ya mozambique vakomati lavawani van'wani va vona hi lava va ka siweya na maringa sambo na ntimani a va ba a va khondzisa va wela ehansi ka yena ivi na vona va vitaniwa machangana hi loko a ya emahlweni loko a bela va ni nga va hlaya hinkwavo la henhla a landza va ka khosa va ka khosa va n'wi tikiseli ngopfu a va lwa ngopfu vanhu lavaya a va ri na matlhari man'wani a va ku hoxa wu ri le nkuweni lowuya va ku tlhava wu fa a ma huma a phalavurwa ni le amsini ene na leswi um a va ti sivela hi swona switlhangu swa vona a ku ri madzovo ya tihungunyi a ri tlhaveki ku olova hi tlhari a nga va hlulangi hi rhawundi yo sungula va ka khoso va vuye va n'wi tsutsumisa a tlhelela ndzhaku kuma ku heyi va lwa vanhu lava se hi loko a famba a landza van'wana a ku lava ni ta va vuyela lava hi loko a landza vahlavi vahlavi va vula hina na mavundza na hinkwavo a fika a hi ba hinkwenu hi nge vuli ku loko se ni nga yima laha ni ku a hi biwanga hi to vo hema a ba vahlavi hinkwavo enhlavini ku biwa mavunda un'wana na un'wana loyi a nga kwa mavunda namuntlha na laha a nga kwala i wela hansi ka soxangana na loyi a fambisaka programu ku biwa na hina va ka maswanganyi ku biwa na tshungu na nkwinika va mamba nkanyani kwalano loko mi vona va tlulatlula va hala na hala phambeni ka hosi va biwini va hundzuka masocha ya ka soshangana ku biwa na makama na vanovela ngomani nhlongo Bvuma, Dzimba, Mahori, Marindi, Ndove, Nhlangwini, Ntshani na van'wana van'wana. Hina vahlavi hi tele loko i hi hlaya hi helerini hi swivongo swa hina se a kukula hinkwayo nhlavi liya yi wela ehansi ka yena. se loko a bi vahlavi lava hinkwavo hi loko a teka mavunda na maswangayi a ku a hi tlheleleni le ekhosini ku na vanhu van'wana heyi va tika kumbe n'wina mina matirhele man'wanyana hi loko a tlhela na vona va tlhelela ekhosini Loko se a reinforce nyimpi ya yena laha a nga fika hi mpela se a lwa futhi na lava ka khosa hi loko a ta va hlula aka nyimpi ya vumbirhi va wela ehansi ka yena hi laha ku nga huma tinhenha loko mi twa vanhu va ku i tiendla munene wa gwevani munene wa gwevani i wa ka maswanganyi a hi swi sungulangi namuntlha hina va ka maswanganyi leswi ka nghungunyana kumbe a wu swi wela xitafu kumbe se swi le fexenini swo va a kwala a nga tini ta fela ka swona so a ya amahlweni a nga yimi a ya a bileni loko n'wina mi tiva tindhawu letiya va bileni halaya va masiya leyi a chanyela hinkwavo lava nga laya a ba va masingi va xisana na va xivambu va wela ehansi ka yena loko i ze i wela ehansi ka soxangani a wu vhela i luva ka yena hambi hi vukanyi hambi hi mali hambi hinkwaswo mara lexi a va endla xona vangoni loko va ba vanhu a va nga mi cinci va teka hosi ya ka Nxumalo va yi faka laya a wu va hosi kwalaya i va lexi vitaniwaka a vassal chief va wu byela ku a wa ha ri independent kusuka namuntlha i wela ehansi ka hina loko i kolola vo ba hi mkhonto a ku ri matirhelo ya kona na davhida a na a dlaya vanhu a mi swi twanga mfundhisi a va kha va vula lava eyi a khongela xikwembu mara a ri hosi hosi yo ka yi nga dlayi vanhu hi leya njhani yo tiko ri onheka yo hlekelela ku hayi khongeleni eh, swi ta lungha i nga khongelela vanhu va kha va teka tiko na switandi ku khongela ku khongela va mfundhisi mukhatsho hi wo va khongelaka mara tihosi ti tirhisa mukhoto i matirhelo ya kona na va solomoni na hinkwavo a va nga ri na hosi ya mujuda yi nga dlayi vanhu a swi kona sweleswo na le bibeleni so vihosi i tlhari a ku na xin'wanyana a wu nikiwi vuhosi hi bibele va fika va khongela va wo teka tiko leri va ta ku dlaya vinyi va rona hi leswi a swi lendisiwa swona loko a suka a bileni hi loko se a ya eMandlakazi eMandlakazi a fika a kuma lava vitaniwaka ku i van'wanati van'wanati i va ka Maluleke Mondlana na Makwakwa a fika a chanyela hinkwavo van'wanati lavaya van'wanati va wela ehansi ka yena ku na ndhuna ya n'wansati hala ka magona hala ve ri ndhuna catherine um makwavo ya hi vona va lavaya va swi tiva kahle lava ko va va botiwa vona va nga hi biwangi hina hi biwa va biwile va biwini va ka maluleke na va ka mondlana na va ka makwavo se se sikhiti va swi tiva kahle that's why le ka magona a va vangi vo twisa ku i va ka soshanga se va ta va byena va buti wa vona ku heyi va buti heyi hi veri swa tika hi ku timhaka ti lunghisiwa hi vasesi na va Hi 1828, mi nga rivali loko a suka Soshangani loko ku lwiwa nkarhi lowuya wa va 1818 hi ku kingdom ya KwaZulu yi sungule hi 1816 hi loko Shaka a tlhela a ku hayi se na n'wi landza soshanga a rhumela masocha leyi masocha lama maxaka ma bowu ngopfu ene se a ma khomiwe hi ndlala man'wana va rhumela a ya karhela soshanga i lembe leri yena xaka a nga dlayiwa hi rona hi mpande na tingana so ni voni kun'wana va ku masocha ya xaka mo na fika layani ivi xo xangani a famba ya kun'wana a ya kwihi a va vuli ma biwile masocha ya so ya xaka ma tlhelela ndzhaku van'wani va tifela kwalaya hi 1833 hi loko soxangani A ya emahlweni a ya laha a va ku i Lourenco Marx, laha namuntlha ve nge hi le aMaputo. A fika a ba Maputo liya hinkwayo liya yi wela ehansi ka yena, ri va tiko ra ka Gaza. A ya emahlweni hi va 1830s futhi. a ya a ya ba vakalanga va rhozwi leyi a ka va loyi exihaheni xa n'wankami vakalanga ma va tiva vahlayinyana va na tinyimba to hambanahambana va biwa hinkwavo so xangani i sungule a rhumela Majaha lamo yimeka laya mara ma masocha ma nga khomangi swiqivi va fika va valanga ndhawu liya va kuma ku hi a ku ngheneki laha xihahini se va ku hi ta nghenisa ku yini kwalo hi loko va tlhela va vuya va ta jikajika laya va ya halaya swihlobyeni halaha ku kiwa mati loko va ri halaya tintombi ta ka valoyi tiya Ti ku ti ya ka mati va fika va kuma majaha ya kahle lamo yimeka na ti lavo dzaha timbangi va titwa na ti-glue so se va fika va ku a mi njhani va seseti va ku ha hi pfukile va vulavurisa sweswiyani vanhu van'wana na van'wana va vulavurisaka swona loko va ri majaha na tintombhi se va tsakelana kwalaya se lavaya loko va tlhelela kaya va ku ha hi kumi vanghani a laha swihlobyeni va hi kela na mati va tlhela va hi rhwarisa na makhuwani se va ku a ah, mo vuya na vona hi ta va vona se va vuya na vona va tshama layani vo va amukela va va nyika na ndhawu yo tshama ku se a ku tshamisiwa ku yini kwalayani ni tivi ngopfu na mina loko munhu wo za a tshama mutini wa un'wana i tshamisa swa a tshamisaka swona a ni vana lava nga va rhamba ku va vuya na vona swa ku se va ku ri va maseve wa kona so kasi va valanga ndhawu va valanga xivava xihali xa va kota ku vona ku ri ku hume swilo leswi swa vumpipi na intelligence a swi sungulangi namuntlha khale swi ri kona i nge lwi nyimpi i nga ri na intelligence Se kati va le ku voneni ka ndhawu ku ku ngheniwa hi laha, ku humiwa hi laha, hosi yi tlela laha, mani mani tlela laha. Se ko ba nkarhi endzhaku ka nkarhi wo leho vo famba va ku hi ta vuya ha ya jika kun'wana heyi loko va vuya vo vuya na nyimpi yi kulukumba ngopfu va ba xiharhi lexiya va xi hisa kwala masingiri hi loko va ka valoyi hinkwavo va wela ehansi ka vona Hi laha ku nga huma jenerali ya ka Valoyi leyi venge i Nkami yi vekiwa yi va ehansi ka Soshangana. Vito rin'wana nga ku ra Hosi Magolo ni twi nga ku ve Nkami hambi hi swona hi ti eyi hi laha vito leri ri humaka kona i ra ka Valoyi a hi ra ka Nxumalo. Hi 1838 hi loko Soshangana a ta a ha ya emahlweni se i ya le en'walungwini wa tiko halaya va misapa halaya laha vanhu mi twaku ha ni ta ku yela misapa hambi tin'anga ta koho to va njhani le henhla le hi loko a fika ku tele va ndhawu leyi va ndhawu i va i va sithole um va moyana va ndliwayo va sivanda eh va John Bilankulu khanselara hinkwavo lava a fika Soshangani a va ba va ndhawu hinkwavo va wela ehansi ka yena misapa liya hinkwayo liya va vhela va khonza ka yena na maxona lama namuntlha ve nge hi le eastern zimbabwe loko a ri kwahalaya ehenhla

va yimayimeka laniwani va yimayimekela timhaka ta vakokwani wa vona a ba na varhonga na va ka manyike laha mi twaku la ku va nge hi pfune le manika lene hi le ka manyike hi xichangani se vo swi thya hi mavito man'wana leswiya hi loko Sochangani a endla rixaka lerikulu leri vitaniwaka ku ri i ra Machangani ivi a tha kingdom ya yena a ku i Gaza kingdom Gaza a ku ri vito ra kokwani wa vona va ta mi hlayela va lavaka Nxumalo loko va kha va ta kwala hi swivongo swa vona a vhela a thya vito leriya a ku hi le ka gaza namuntlha loko mi twa va ku hi magaza swi va ta vula ku hi va ka soshanga loko mi twa leyi a nga tala va ku hi le ka zulu ka zulu i vito ra munhu i xivongo xa muti lexiya loko i ze i biwa i vhe i dyiwa xivongo xexiya hi loko se a boxetela na vanhu tindlela loko mo langusa vavanuna na vavasati hinkwavo vo tala la ngopfu vavanuna lavakulu va boxiwe na tindleve la hinkwavo na mathonga na yini hinkwaswo va boxiwe tindleve ku va mfungho wa vanhu valava hi loko timhaka ti ya emahlweni loko soshangani a fanele a ya le henhla leyi a fanele a famba na van'wani va ka vona ku nga lava va ka nkuna hosi ya va ka nkuna hi nkarhi lowuya a ku ri xiluvana va ka nkuna va rhangi va suka leyi namuntlha hi nge hi le kwazulu a ku nga ri kwazulu va ta hala henhla va ta tlhela va hlangana futhi na va ka soshangani i vanhu van'we lava na loko va hlaya swivongo va hlangana se swiluvani hi loko va famba va ku a hi ya bale henhla hi mfumo ivi loko va ka va famba ivi xiluvani o jika endleleni a ku ha mana hayi le henhla le ni jika kwala ivi hi loko a khayima tihomu to talo a jika a ya a wu pela dyambu hi loko va famba hi ndlela yaliya swi teka malembe ku famba a vo famba siku rin'we va ze va ta fika tindhawu leti ta vadzanini leti va kumeka va nga ri na misava lava fikaka kona va khondza ehansi ka tihosi tin'wana laha namuntlha mi n'wi twa ku ve ku na le ka misava tiko leriya hinkwaro leriya ra ka xiluvana hi laha va nga tisa swona kusuka hi 1839 ku fika 1841 va ta va ta tshama ndhawu liya na lava va nga le bushu lavaya va ka hoxana vuhosi lebya ka soshangani a byi controla lowa zambezi na limpopo a shera ti-boundary or ti-border na swaziland na Sekhukhune na le Venda na Maputukezi a ma hakela nduvu a ka Soshangane. Soshangane se a kurile hi loko hi 1858 a ti fela rifu ra un'wana na un'wana ra ntumbuluko a ya vona vakokwani wa yena. Ku sala ku va na nyimpi leyikulu ya mbango ya mzila na mawewe. Loko mi twa vanhu va ha ha lavi swa mzila na mawewe la va vula vana va Soshangana. Mawewe i vuye a nghena exitulwini mara a swi tekangi malembe ma nga ri mangani Ivi hi loko vanhu va landza Mzila, Mzila a tsutsumini a ta a ta tshama laha a Zonpassberg. Vanhu va n'wi landza va ku, Vuya! Hi ku, Heyi, mfumo lowu nga kona a hi wona. Ivi hi loko a vuya, ku lwiwa, ku biwa tlhanu. Ivi hi loko makwavo ya yena ma wewe a tsutsuma. a ta a ta tshama laya namuntlha ve nge tindhawu leti a ta va barberton a barberton liya a ku nga ri south africa khale a yi ri swaziland ma yi tiva swaziland a yi ta as far as ku tlisiwa ne le anel sprayed i mabunu na maputukezi na manghezi va nga cinca tiboundary hi loko vakokwani wa yena va le aka eh, eh, eh, aka nghwana va n'wi nyika ndhawu va va n'wana sesi wo tshama kwala leswi miliwaka na makwavo hi loko a tshamisa leswiya ndhawu liya hinkwayo ya barberton liya i hosi i ndhawu ya ka soshangana va biwini machangani lama tshamaka laya hi va ma 1860 hi loko mzila a ta etindhawini leti ta a zone pasberg a fika a hlula laha ve nge hi le thengwe loko mo langutisa ndhawu leya le thengwe ku na machangani ngopfu a mi nga ta swi twisisa ku swi tisi ku yini machangani lamaya ma ti na mzila loko a suka kwalano a ya a ka xivasa va ka xivasa a va tshama ndhawu leyi ve nge hi le phiphithi laya ku nga na xikimi lexiya xa mati laya ti fika ti vumbuludzana kwalaya va ka xivasa va rhurha laya va ya tshama laha namuntlha va tshamaka kona va nge hi le mukumbani va ya etintshaveni ivi a lwa na mphaphuli kwalaya va nga kona laya Loko se a hundza a ya a lwa mondo laya a lwa mondo hi laha nyimpi yi nga fika yi karhata swinene hi ku laya lwa mondo hi le tintshaveni ene va ka lwa mondo a va lwa hi tifene loko wa ha ta ti hu hu navusiku ti tsutsumisana na wena ndhawu leyi hinkwayo and then va ku sukumetela maribye ma ku wela Eh, ku vulavula ntiyiso mzila a nga va hlulangi lava lhalwa mondho o hlan'wawu he vanhu vo lowo lwa hi swiharhi sweswi a ka va loyi hahe va lwa hi swa vusiku lava vo tlhela wa i nga ze hi vona na leswikulu swo hindza leswi um hi laha a ku lwiwa nyimpi ya mambhoza va ta mi byela kokwani hosi kokwani magona loko hi ya ku dyeni ku a swi vula yini hi loko a jika se a ku a a hindeni hala ka mujaji a famba na hosi yin'wana ya ka mavunda a va ku i nkongonyi loko mo langusa ndhawu leya ka mujaji vanhu va ka mavunda va tele ngopfu laya na vana va ka vona va sele va tele um a ya lava murhi ka mujaji hi le ngangeni Eh, tihosi ti tirha na tin'anga hosi loko yi tiyini yi fanele yi va na spiritual eh, somebody around yona eh, sweswi na vafundhisi va kona mara na vana va xintu eh, va laveka mi nga solasoli tin'anga loko mi tivona hlekani lowu e lava mademoni lava ma loko switulu swa n'wina swi hlekahleka mi va landza na vusiku ma ku hayi ni ta fika kwalaho ka mathwelufu e mi kona na va ku hayi mi fika se tin'anga ta xikwembu to miyela um ha mi tiva mi titlilayenti ta vona ene i ndhavuko wa ka hina hi nga wu lwisi ndhavuko i ndhavuko loko va endla swilo swi humelela swi kahle na majuda tin'anga ti ri kona kasi a mi hlayi bibele ku na nkarhi lowu tihosi lowu swi tikini va ku vitanani tin'anga ta tiko hinkwaro hi ta twa ku swi ri yini so i a landza murhi wa lowuya loko a famba na nkongonyi a tlhela a teka nkami loyi a fambisa vanhu va ka valoyi Loko mi vona va ka N'wamintwa laha va nga tshama kona va ti na nkami wa ka Valoyi ivi a va siya laya a tlhe a tlhela na Mzila ku sala lavaya va ka N'wamintwa. Loko mo langusa laha ka N'wamintwa ku na tindhawu ve nge hi le ka va N'wajaheni va mani mani mani va Mandlakazi va Mandlakazi lava va va tivela kwihi va va tivela leyi a va huma kona laha ni nga mi byela hi kona. Hiloko hi 1884 Mzila a hindza emisaveni a ri le ehenhla le eMsapa. Ma wa vona ku vanhu laha a va famba ti-distance to leha njhani hi nkarhi walowuya. Ivi ku tlhela ku fanele ku nghena yin'wani hosi, ku lwiwa kwalaya ka Numalo. A swi nga ri ovhiyasi ku Wade a nghena exitulwini hi nkarhi lowuya. Loko wa ha tshamile, loko wo copeta tihlo rin'we a ku tshwa mukhonto, i dlayiwa, ku nghena un'wana. I vuhosi byelebyo. A a wu ngheni njhe hi ku olova. I swa khale leswaku vana. Nghunghunyani. a nghena laya a dlaya na vamakwavo va mafemani na van'wana a nghena xitulwini nakona hosi yi tiya loko na yo yi tshame yi wisa munhu hansi loko yo yo tshama yi wisa munhu hansi ha va yi dawuta vanhu yi ta ri fambisa tiko la hina hi loko a nghena nghunghunyani wa vafazi na madoda se a sungula ku fuma a ta a zone pass back a ta ta consolidate tiko ra yena machangana hinkwawo ma nga tata boundary leyi hinkwayo ya va zone pass back hinkwako la va wela ehansi ka mfumo wa ka gaza loko nkarhi wun'wani va swi lava vanhu vo twa ku yo tsutsuma mo ku a mi tsutsuma yini a hi tsutsuma tinyimpi ta ka soxa ngati se loko u tsutsumile i biwile a ku na ku hi tsutsumile wo jikajika i kha a lava tindhawu ta madyelo ya tihomu a wu ngo tsutsuma so ku hava loyi a alaku a ri muchangani ku a nga welanga ehansi ka mfumo wa ka nghunghunyana hi loko a xikarhi ka 1884 na 1889 Nghunghunyani a kumeka a tshama le a henhla le a misapa leyi papa yena va nga fela kona. Ivi ku ba nkarhi a ku, Hayi, mina na ha yi lavi ndhawu leyi. Ni lava ku tlhelela le Kokwani Soshangani a va tshama kona. Hiloko a vuya a kha a landzeleriwa hi vanhu va ku ringana 200,000 la a nga va ba le henhla le, a vuya na vona hala a hansi hala. Loko a vuya, A tlhela a tlhelela atikweni ra Van'wanati, lava ni nga mi byela ku i va ka Mondlani na va Maluleke na va Makwakwa. Loko a fika laya a ka va ka N'wanati, a kuma va ri na hosi leve nge i Mbingwana. Ti fika ti vumbuludzana na Mbingwana, a dlaya Mbingwana. a teka ndhawu liya liya ya le amandlakazi leniya hi loko n'wana wa mbingwani ku nga xipenenyana a suka a tsutsuma a landza maputukezi ku ri va ta lwa na nghunghunyana loko swa ha te tani nghunghunyana a lwa na vona lava van'wanati a vitana un'wana va ku i makupulana wa van'wanati a ku ha tana ni la ta ku hi ta endla swin'wana i ni vhakela halaya a makupulana o ta lengalengi na mavoko a nga khomangi nchumu a kha a vona munghana un'wana kasi a wu n'wi ambuxa hi xilungu a fika a wela hi nhloko a dlaya nghunghunyana a humesa mbilu ya yena a teka na la nhlanini a mikisa hi mirhi yaleyo a endla kona a nyika ti masocha ma nantswa ku ma ta tiya nkarhi lowuya u fanele loko ba munhu hi tlhari i tlhe i nantswa lahaya na ngati liya ku i ta tiya um hi loko swi ya emahlweni um nghunghunyani a khonkhara tindhawu letiya ta van'wanati na vacopi na vantshwa a suka a ya tshama a chayimiti laha kokwani wa yena soshangani va nga fela kona Loko a ha tshame laya, hi loko ku ta va ta vanhu van'wanyana va tsutsumisiwa hi Maputukezi, lavaya va ka N'wamatibyani lava hi nga mi byela hi vona le a ku sunguleni, na hosi yin'wana a va ku i Mahazulu. Se va ku, Heyi, Maputukezi me le ku hi tsutsumiseni na van'wana vanhu. Hi loko Nghunghunyana a ku, Tshamani kwala, mi nge yi helo. Ivi hi loko a tshama na vona. ivi maputukezi va ta ku hi fikini va ku hi lava vanhu lavaya van'wamahazule na van'wamatibyana nghunghunyani a ala a ku ni nge va humesi vanhu a hosini hi laha munhu a kumekaka ku sirheleriwa kona i nge yi tsutsumela hosini hosi yi tlhe yi teka yi ku nyika valala yi ku i kona ni n'wi tumbeti kwale ya loyi hosi yaleyo yi ta va yi nga ri hosi ya straight hosi yi sirhelela vanhu va yona Loko munhu a za ya hosini i ya aku sileleriwini. Hi loko nyimpi yi suka yi sukini, ivi hi loko xipenenyana luya n'wana Mbingwani a vuya na Maputukezi lava va fambisiwa hi Antonio Enes loya ri Royal Commissioner ya ku suka a Lisbon na Mosinho de Albuquerque, na masocha ya maputukezi ya 2000 na van'wani vanhu va ntima mara nakona kwalaya ka nghunghunyana a ku ri na problem hi ku a ku ri na bavantsongo wa yena nghunghunyana loyi a va ku i khuyeka manikosi loyi a nga xavisa nghunghunyana a ku hayi mi nga hlupheki lowo n'wana boti ni ta n'wi kota loyi a ta endla swin'wana mi ta swi vona va judasi isikariyoto i khale va ri kona na kwalomu mintini kwalomu mi tshamaka kona va kona vaxengi na sweswi loko ku hi lava vukhingi un'wana ngo huma ku kwala ka hina a ku na vukhingi va hemba lava so wo mi komba ku ri swilo leswi i khale swi ri kona hi loko nyimpi ya maputukezi yi hloma nghunghunyani a hluriwa Hi ti 28 ta December 1895, hi loko va khomiwa va hoxiwa a xikepeni, Nghunghunyani a kombela ku ri, N'wina Maphutukezi, a ni kombela ku vakulukumba lava, ku nga Gija, Maxobya na Mpisana, a va sali na n'wana wa yena Thulamahaxi. eh a ni lava ku va sala va ta sala va endla ti-ritual ivi yena na n'wamatibyana n'wamatibyana a khomiwa na vasati va yena vanharhu na n'wana wa yena ngonyani ku nga godidi na un'wana wa ka nyumalo a va ku emiyungu na vasati va nghunghunyani va 10 va hoxiwa exikepeni hi leswiya va famba hi atlantic ocean Va ze va fika aPortugal, va fekiwa aka xihlala xin'wana va ku Azores Island, va tshama kona. Loko va ri le, va hambanyisiwa na vasati va vona, va ku, Vavasati va ha tshama le, mi nga ta tisa mbhulu wun'wana wo teka vavasati vo tala ngopfu, mi ta dyondzisa valungu tshengwe la. A swi laveki aka xilungu. So, va humiliate-iwa hi ndlela yaliya va hambanisiwa na vasati va vona ivi va khuvuriwa va thyiwa na mavito va nghunghunyani va ku i va Frederico na va manimani ya xilungu kwalaya se va jikajika kwahalaya va nga ha vuyi hala kaya va heta va tifela kwini mara nkateko wa kona un'wana n'wana wa hosi ku nga buyi sonto a vuya a vuya hi hala va ilimi a vuyisiwa hi lava ka xivambu va ka hakamela a vuya hi leswiya a ta a ta tshama na va ka maxobye ivi va ku a hi le ka n'wina la va ka n'wina se va tshama le laha namuntlha ve nge hi le buxu hi loko va n'wi teka va famba na yena a fika a nghenisiwa exitulwini ivi gija hosi gija yi suka hala yi ya le Va fika va ku, Wena nga la xitulwini, huma! N'winyi wa vuhosi i vuyini? I fane i swi twisisa hi ku ya hi succession ya vangoni, hi loko a fuma Buyisonto a nga fumi malembe yo tala a lova. Vuhosi bya kona byi khomeliwi ngopfu, ni nge hlaya vanhu vo khomela la xikarhi. Ivi leswiya ivi vona ku nghena hosi Mafemani, na yena a nga fumi nkarhi wo leha. ivi byi khomeriwa kwala xikarhi and then ku ze ku nghena n'wana wa kona ku nga pisana Eric Nxumalo ya lo namuntlha hi ngo i king loko mi ngo i king va va hayi king loyi se loko i ri n'wana wa ti-king i yini n'wana wa nghala ni yi nghala mi tshama mi vona nyoka yi tswala tihlampfi n'wini a swi tshama hi swi vona nhlaru kwala yo tshikela matandza ku baleka swihlampfani vanhu va we tihlampfi tihlampfi tibawuri n'wana wa nghala i nghala n'wana wa nyoka i nyoka n'wana wa gingi i gingi so swi le ngatini vo lo bebuleliwa swona loko ni ri na vuhosi hina va ka maswanganyi kwala kwala mi nga tshama kona hi le xa mavunga laha i muganga wa ka hina lowu a hi le caravan park la um eh, hi le ka maswangani hinkwako na xigandzi xi kona loko munhu a ta laha ku hi le ka maswangani se hi nge jiki na va ka maswangani olove sudden hi ku hina hosi se hi ku na hina se hi lava ku tlema hi ku hina muganga a hi swona hina hi ti-senior traditional leader a hi luvi ka munhu hina um hambi u nga un'wana a ku haka hi tselela swipecele na yena hi luvi ka yena hina mara a hi tikhingi hi hambanyisa swilo se ho twa loko hi kha hi twa kwala ka tirhediyo hi twa ku vhiki leri taku van'wani va mune ve va tlema vukhingi kwahala petersburg mara hi 2005 vanhu va kona a va ku va ringana vona sweswi hi ku se swi common na xa muganga mpela mpela mpela o teka thekisi a petersburg a ku ni la ku va king a se swi chipi ngopfu ma tiva xa muganga a yi ndhuna hi ku ku na hosi maswanganyi ku na ndhuna maxawu xa mavunga mara ku na va xa muganga va lavo yimayima va yimayima kwala mugangeni laha hi vona va ya ku vhiki leri taku le apulukwana va lava king a mfumo lowu se wu ta va wu chipi ngopfu um loko wu endla sweleswo so eh hi lembe ra 2020 mfumo wa ka gaza wu ta va wu heta 200 years 8 years hi kusuka sweswi hi ta vuya kwala hi ta hi ta celebrate 200 years hayi wa xa muganga van'wana i na switandi swa 200 mara i la ku tlema vukhingi a wu na hosi hansi ka wena wo va i ri wexe Hi vulavula hi mfumo lowu wu nga khonzisa vanhu vo tala so vafambisi va ntirho um swi tele ngopfu timhaka ta ka gaza mi nga pfula na ti-website na tibuku mi kota ku vona ku ri a vo teka chance vanhu lava na munhu loko a ku e mfumo wa ka gaza wu le mozambique a mozambique kwini hi ku a ku ri hava mozambique laha va nge hi le kruger national park xi decleriwe hi 1926 va proclaima hi gazete ku ri i kruger national park hi leswi ya se i boundary sweswi a hi swa khale a ku na tiko leri ve nge hi le mozambique a hi hume mozambique hina hi huma ka gaza mi nga hi donate ya maputukezini so mi hamba mi hi hlaya kahle history loko mi nga swi twisisi swin'wana mi vutisa mi ta hamba mi swi twisisa so mi nga ha hi vitani hi tidavulu barele ku ri n'wina vachangani matsonga matsonga wa kona i mani i mani khingi ya vatsonga a hi se tshama hi yi vona hi tiva khingi yin'we yi nga ya machangani hambi ku yiwa khoto hambi ku yiwa kwihi hi ta vuya kwala hi 2020 hi ta celebrate vuhosi bya ka gaza so phutsho yoyo